بە ناوی خودای گەورە میهرەبان قوتابیانی پۆلی یازدەی زانستی ئێستا کە دێین باسەکی یان پێداچوونەوەکی بەشی هەفتەم دەکەین سەرەتا باسەکی لە وانەی یەکەم دواتر دێنە سەوانەی سێم ئینجا چوارەم دواتر دەگەڕێنەوە سەوانەی دووەم و پێنجەم ئەتا بێ تێهەڵکێشێک و بەستنەوەکی زۆر جوان پێکەوە هەبێتن لە بەشی هەفتەم وانەی یەکەم بریتە لە یاسای ساین و کۆساین ئێستا کە من لێرە چۆن بزانین بە ساین حل دەبی چۆن بزانین بە کۆساین حل دەبی بەس هەموو کات لە هەردوو یاسای لە ساین و کۆساین لێرەما هەر وێنەی ڕوونکردنەوەی مایانی وێنەکما هەیە سێگۆشەیەکە پێ دەدا چ کاتێک بزانین ساینە ئەگەر دوو لامان هەبوو بەڵام گۆشەکە نەکەوێتە نێوانیان ها ئێساوە دوو لایە گۆشەکە ناکەوێتە نێوانیان JK و JL دە بە شش ها ئەگەر ئەو لایە بدا ئەوە ناکە ساین ئەوە شێوە یاخو شێوەیشترمان هەیە شێوەیشتر دوو گۆشە وە لایەک ها ئەو دوو گۆشە لایەک دووگۆشە لایەک، ئەوە پێی دەوترێت یاسای ساین. بۆ نمونە ئێستا بێنە پرسیارە شیکار بکەین دەرێت درێژی لای NP چەندە یعنی ئێرە چەندە تەماشا دەکەم دوو گۆشەم هەیە و لەگەڵ لایەک ئەمە پێی دەوتە یاسای ساین بزانین یاسای ساین چۆن شیکار دەبین دەرێ ساینی گۆشەکە لەسەر بەرامبەرەکەی خۆی ساینی ئەی لەسەر بیسی یان دەتوانین برێسە ئەو لایە وە ساینی B کە گۆشەکەیە ساین بە گۆشەوە دەنووسرێت یان کۆساین بە گۆشەوە دەنووسرێت بۆ نمونە ساینی B لەسەر لای AC یان دەتوانین بری B سمۆڵەکە ساینی C لەسەر AB یان دەتوانین لەسەر C سمۆڵەکە ئێستا کە لێرە کە سەیرە چۆ پرسیارە بکەین گۆشەی M دایتە تو و گۆشەی M ساینی M ساینی ئێم بەرامبەرەکەی چەندە ئێن پی یان دەتوان برێن نەزانراو ئێن پی یەکسانە ساینی ئێن بەرامبەرەکەی چەندە ئێم پی ئێستا دەتوانم پرسیارە بۆ خۆمان شیکە بکەین ساینی چەندم هەیە ئێم ساینی ئێم ئێمەکە چەندە هەشتا هەشت لەسەر ئێم پیم هەیە نەخێر ساینی ئێن ئێن چەندە گۆشەکە دەتە ساینی سیونۆ لەسەر ئێم پی بیستو لێرە دوو ڕێگات هەیە بۆ شیکار یان دەتوانین بین ساینەکان کەوا بە حاسبی لێک بدەینەوە یان دوولا دونیوانکە ئینجا بە حاسبە لێک بدەینەوە جاتر وەرە دوولا و دوونێوانە

دەکا سی و چوار پۆینت نەوەد و پێنج ئەگەر نێزیکی بکەینەوە بە نێزیکراوەیی دەکاتە چەند دەکا سی و پێنج ئەوە قوتابیانی خۆشەویست ئەگەر با ساین شیکار بکەین تکا بۆ خۆشی دەبی لە بە ساین شیکار بکەین ناڵێن بە کۆساین شیکار بکەین چونکە دوو گۆشەی دەکرێت و هەر کاتە دوو گۆشەی دابێت و ئەوە تو دەی بێ بە کۆسان ئەفۆن بە ساین شیکاری بکەین بابینە سەر پرسیارێکی تر سری ئەو پرسیارە بەکەین ئەو پرسیارە دوو لام هەیە بەڵێ تەواو دوو لات هەیە بەس ئەگەر بۆ نمونە ئەو گۆشەی دابێت و ئەوەدە بۆ کۆساین کەوا لە ئێستا دێتە سەری باس دەکەین بەس لێرە دوو لاتێ گۆشەکە ناکەوێتە نێوانیان مادەم ناکەتە نێوانیان ئەوە یاسای ساین بەکاردێنین دەرێت چم لۆ بینەوە پێوانەی گۆشەی ئێڵ ئەوم ڕاستەخۆ زانی بە ساین حل لەبی کە تازە باسم کرد دوولا گۆشەکە ناکەوێتە نێوانیان دەرم ساینی ئێڵ لەسەر بەرامبەرەکەی جەی کەی یەکسانە ساینی کەی کە پێت دراوە لەسەر جەی ئێڵ با بیم زانین چۆن شیکار دەبی ساینی ئێڵ نەزانراوە ساینی ئێڵ لەسەر جەی کەی شەشە ساینی کەی کە سەد و بیست و پێنجە لەسەر JL دەیە لێرەش دوولاو دوو نێوانە دوولاو دوو نێوانە لێرە دەتوانین ساینەکەی لێک دێن ئینجا جارانکەی یان بۆ خۆمان ڕاستەخۆ دوولا دوو نێوانە بکەین ئینجا بە حاسیبەی دەتەدا ساینی L شەش ساینی 125

چواردە هەموو کات سێ ژمارە دوای فارێزە وەردەگرم لە بەس سێ ژمارە دوای فارێزە وەردەگرم ئەتا زۆر زۆر لێک نێزیکم و هەرچەندە زۆر لە وەڵامەکەی نێزیبیتەوە کەواتە ڕاست هەلکردیان لێرە دابەشی دەی دەکەین هە لێرەوەش دابەشی دەی دەکەین ساینی ئێڵ یەکسانە دابەشی دا دەکاتە

ساین ئینڤێرسی ئۆ پۆینت چوار سەد و نەوەد و یەک ئەزانی ساین ئینڤێرس چۆن لێک دەدرێتەوە شفتی لە داگرە لەگە ساینی دەکە ساین ئینڤێرس ئەو توان سالبە یعنی چ ئەنی ئینڤێرس یعنی عکس هەڵگەڕاوە باشە ئەوجە چەند ئۆ پۆینت چوار سەد و نەوەد و یەک بە نزیککراوەیی بە نزیککراوەیی دەکاتە بیست و نۆ کەواتە گۆشەی گۆشەی ئێڵەکەمان کردی بیست و نۆ پلە یعنی ئێرە کردی بیست و نۆ پلە ئەوە یاسای ساین بوو ئەگەر سیرێکی یاسای ساین بکەین ئەوها شیکار دەبیتن بابینە سەر یاسای کۆساین یاسای کۆساین چ کاتەک بزانین بە کۆساین هەل شیکار دەبین و چ کاتەکی بزانین بە ساین ئەوە ساینەکەمان زانین ئێستا کە دینە سەر باسەکی کۆساین بکەین بۆ ئەیە کە بزانین بە کۆساین شیکار دەبیتن یەکەم دوو لە وە گۆشەکە بکەوێتە نێوانیان ها دوو لە گۆشەکە دەکەوێتە نێوانیان ئەو دەزانم یاسایەکەم چییە ساین ە کۆساین عەفوەن یان درێژی هەر سێ لا بدات وەکو ئەم پرسیارە درێژی هەر سێ لا ئێستا من دوو شێوەم هەیە بزانم کە بە کۆساین شیکار دەبی یەکەم دوو لامەیە لەکە گۆشەکەی نێوانیان و ئەوی تریان درێژی هەر سێ لا بابین شیکارەشی لەسەر بکەین بەس پێشەوەی باسە شیکار بکەین ئەگەر ئەمە بین یان گۆشە نادیار بوو یان لایەکە نادیار بوو یان کامە لا نادیار بوو لەولاوە دەست پێ دەکەین بۆ نمونە یان گۆشەکە نادیارە یان لایەکە نادیارە درێن لا تواندوو یەکسانە لایەکەی تر و لایەکەی تر یعنی وەکو فیساغۆرس وایە کەم دوو جارانی ئەو دوو لایەکە تواندوت کردیە کۆسانی گۆشەکە بۆ نمونە ئێستا کە دەرێتن

چەندە کۆساینی ئەی؟ ئێستا وەرە ژمارەکان دانەوە بی سی چەندە نیتم بی سی توان دوو ئەی سی چەندە ئەی سی ئەی سیمان نۆیە نۆ توان دوو کۆ ئەی بی چواردە توان دوو کۆ دوو جارە نۆ جارانی چواردە کۆساینی شەست و دوو ئێستاکە لێرە دەتوانی هەمووی بە یەک جاری لێک بدەیتەوە بۆ حاسبە هەر هەر حاسبەی چ کاسیۆبی چ جۆنزبی دەتوانین نفسی شت لێک بدەیتەوە دەرێ نۆ تواندوو نۆ توانی دوو کۆ چاردە تواندوو کەم دوو جاران نۆ جاران چاردە کۆساینی شەست و دوو کەواتە لێرە ئەمە کەوانەمان غەڵەت کردبوو دەی بێین برێین نۆ تواندوو کۆ چاردە تواندوو دەی بە جوین لێکەیتەوە کەم دوو جارانی نۆ کەوانە چاردە جارانی کۆساینی شەست و دوو نابی کەوانەی لەبییر بکەیت کەواتە بە نزیکراوەی بیسی تواندوو دەکات 158.69

یەکسانە بە BC دوازدە پۆین پەنجا و نۆ ئەگ نێزیکی کەمەوە دوازدە پۆین شەش ئەوە چ دەرچوو بی سی یعنی ئێرە کردی دوازدە پۆین شەش ئەوە پرسیارێک ئەگەر دوو لام هەبوو و گۆشەی نێوانیان ئەگەر باسێکی بکەین ئەو جارە لەسەر درێژی هەر سێ لاکە سەیرە چێ پرسیارە دەکەین لێرە درێژی هەر سێ لاگای کرد بەڵام داوای گۆشەی ئار دەکات ئێرە کاتە تو هەر لە لایەکە دەست پێ دەکەیت دەێ ئێستی ئێستی تواندو یەکسانە

ئارتی فن ئەو نۆ تواند و ئەو حەفت تواند و ئار ئێس چوار تواند و کەم دوو جارانی ئارتی حەفت جاران چوار کۆساینی ئا نادیارە ئەنجامە دێم ئەو ئاڕی بدۆزمەوە ئەو دەکە هەشتا یەک یەکسانە ئەوە دەکا چل و نۆ ئەوە دەکا شازدە لێرە تەڵەبەم هەیە دێ هەمووی پێکەوە لێرە لێک دەدات ئەو غەڵەتە چونکە ئەوە ئەوە دەتوانم لەگەیە کۆکەمەوە بەس ئەوانە جاران بە کۆسانەکە و نووسە سالب ئەگە هەر نازانی بن بنووسە دوو جارانی حەفت جارانی چار ئەگە هەر نازانی ئەگە نادەتوان هەموو پێکەوە لێک دەیەوە دەکاتە پەنجا و شەش پەنجا و شەش کۆساینی ئا ئێستا کە ئەو دوێک پێکەوە کۆ دەکەمەوە دەیبەمە ئەو بەری هەشتا یەکەی دەنووسمەوە چل و نۆ کۆ شازدە کردی بە شەست و پێنج بستەوە بەی دەبتە سالب شەست و پێنج یەکسانە سالب پەنجا و شەش کۆساینی ئار ئەو دوێ چێ دەکەم کەم دەکەمەوە هەمووی بە حاسبێ لیکدەوە چونکە یەک ژمارە غەڵەت کەی هەموو لێ دەڕوە

کردی چەن سالب حەڤدە سەد بەسە من ئیشم لەسە چیە هەموو کاتێکی بیکەمە پۆینت چونکە بە حاسبەی جۆنوسی لێک دەدەمەوە لێرە نابێ ئەو شێوە بی ئێستاکە ئەوە دەرچوو بەس من ئارم دەوێ یان کۆساینەکەم دەوێ تەنها ئارم دەوێتن کەواتە بە ئینڤێرس ئار دەکا کۆساین ئینڤێرسی سالب ئۆ پۆین دوو سەد و هەشتا و پێنج بزانین دەکات چەند کۆساین ئینڤێرس سالب ئۆ پۆن دووسەد و هەشتا و پێنج بە نزیکراوەیی بۆ خۆی دەکا سەد و شەش پۆین پەنجا و پێنج ئەگەر نێزیک کەمەوە دەکا سەد و حەفت پلە کەواتە گۆشەی ئار کردی سەد و حەفت پلە بە نزیکراوی ئەوە وانەکی پوخت بوو باسەکی پوخت بوو لەسەر وانەی یەکەم.